Lɔlɔtɔwo, megado gbe na mi le miaƒe tɔ kple miaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mexɔe se be ame sia ame gafɔ nyuie le egbe ƒe kekea me. Aƒetɔ aƒe dɔwɔwɔwɔ ye. Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nukunudɔwɔwɔ ye. Ye na mɔ ye na mi mɔnukpɔkpɔ ya be míegafɔ ɖe agbe agbagɔ ƒe anyigba ya dzi eyae míatsɔ bubu na eyae míatsɔ dodo ɖe dzi na yawo katã yi eya ta ye wòle vevie be míadze si eya anya nu siwo le vevie ɖe eye wòhiã na mí be míanye afi mía aɖo kakaɖedzi kple xɔse ɖe nu sia nu si ke mi le wɔwɔm abe Mawu ƒe dukɔ alo Kristotɔ ene. Elabe ne menya nuawo o la, alanɔ fuflum ɖe yame eye makpɔ viɖe ɖeke le eme o. Ye gbe ma gbe ɖewohĩ Aƒetɔ la gblɔ be, Yemedze si wò tela le gbɔ, ènu vɔ̃ɖi wɔla. Aƒetɔ medi be nenɔ nenema na wò o ta, alo nenɔ nenema na mí o ta, eya ta wòhiã be ala se nuwo gɔme, eye ala nya be nenema wòle, ye ate ŋu ayɔ Aƒetɔ Yesu ke nye Mawu la eye wòatɔ tɔ nɔ wò le situation alo nɔnɔme ɖekpekpe me. Eya ta nɔvi lɔlɔtɔwo, míaƒe egbe ƒe mawunya alo nya si ke Aƒetɔ agatsɔ na mí ye di be wò hã nànya nenye be nyateƒee èlɔ̃ eye èdi to xɔse me be yeadze si ame si ke nye Yesu la, ke menye amegbetɔ o la, ana ɖe ɖokui fia o, eye magakpɔtɔ anɔ enuwo me dze gbloglo nɔ yi ɖe yame o, ke anakpɔ kakaɖedzi, ke na be ɖeɖekpɔkpɔ vovokpɔkpɔ, ame tɔxɛ susu kple ame dzɔdzɔ susu le Kristo Yesu me. Ale be magagblɔ gbe ɖeka gbɔkpɔ be yewɔna nu vɔ alo nye nu vɔ wɔla o. Elabe dɔ si ke ye eya ɖi vava wɔ na mi la, mewɔe afa kple afa o, ewɔe le blibodede me, eye nye ŋusẽ kee wòna mi. Eya ta le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzia, gbeɖiɖi sia le vava nɔ wò be nànyɛ eye nàdze si nyuie be Yesu ye nye Kristo si nye Mawu la. Nyɛ eye nàdze si nyuie be Yesu Ye nye Kristo si nye Mawu la. Yesu si nye Kristo la ye nye Mawua. Mawu bubu ɖeke megale afi ɖeke o. Eya ta mi xlẽ Mawu ƒe nya le eh, Mose ƒe agbalẽ evelia me tatɔ kukuwoe ne kple wuyatɔ la.

The name you should you shall call me from generation to generation. This is my name forever. The name you shall call me from generation to generation. English ƒe eh, ƒe akpa ɖe ma mi xlẽ. Ŋkɔ sia ye miayɔ nam. L'Éternel, le Dieu. Je suis Dieu l'Éternel. Mavɔ mavɔ Mawu. Ne míagblɔ le ƒegbe ma, Éternel mavɔ mavɔ. Mawu mavɔ mavɔ. Eta gɔme je suis Jésus. Je suis, je suis. Yee nye. Mawu gblɔ na Mose be, Ame si menye, eyae menye. Eye wògblɔ bena, Ale nàgblɔ na Israel-viwoe nye si, Menye ye dɔm ɖo ɖe mia gbɔ. Esiae nye nye ŋkɔ tegbee, eye nye ŋkɔ sia dzidzime dzidzimewo katã woayɔ nam. Mose ƒe agbalẽ evelia Etametɔ kuku wuiene yi ɖe wuiatɔa me ne míatsoe kpoe nenema nàse gɔme. Nu kae Mawu di be míanya le fii o? Nu kae nya le gbɔgblɔm na mi be nànya o? Nya le gbɔgblɔm na be nàdze si be Yesu la ye nye Kristo ke nye Mawu. Mawu do ɖe eɖokui fia Moses eye wòɖe eƒe ŋkɔ gɔme nɛ. Ŋkɔ ka yɔm wole egbe o. Yesu, je suis celui qui je suis, Jesus, Yesu ye ma, si ke nye Kristo wo, ke nye Mawu. Egbea me geɖewo gbɔgblɔ be Yesu tɔ ye nye, Yesu tɔ ye nye. Vɔ ne womeyɔ wo be Kristo tɔ o la, Ke menye Mawu vi o. Se gɔme nyui ɖe. Eya ta Yesu ye nye Kristo ke nye Mawu. Eya ta ye Biblia gblɔ na mí le agbalẽ si ke míyɔna be eh, nukɔ eh, Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔa, etama tɔkpukpui gbãtɔ gblɔ na mí be leke o.

Eye ame sia ame si lɔ̃a ame si dzi la, elɔ̃a ame si ke wodzi tso eya amea me hã. Nɔvinye, gbe ka gbe ya la se nya ya gɔme o. Eŋu ɖe ke be míase nuwo gɔme kitokitokitokito ne wòakpe ɖe mía ŋuti be míaƒe Mawu vinyenyea ne wòade blibo. yesu ye nye kristo si ke nye mawu la nenema ke medi be maɖo kpe dzi na o nenye be exlẽ yesaya ƒe agbalẽ yesaya ƒe agbalẽ ta ma si ɖeke kpukpui ama atɔ kple ama dia gɔla mi be leke o ebe elabena Wodzi vi na mí, eye wona ŋutsuvi mí. Dziɖuɖu le abɔta nɛ, eye wotsɔ ŋkɔ nɛ be Nukunu Aɖaŋuɖela. Mawu Kalẽtɔ, Mawu Kalẽtɔ ye nye vi si wodzi na mí, Yesu. Kee nye Kristo la ye nye Mawu kee nye kalẽtɔ. Fofo mavɔ ye wònye. Ŋutifafa fia. Elesema, Mawu kalẽtɔ, Fofo mavɔ, ŋutifafa fia. Elesema, amekae ma o? Yesu kee wodzi ɖee. Ye nye Mawu ke nye mavɔ mavɔ ƒe mawua ye ta english eh, francetɔ be l'éternel dieu mavɔ mavɔ mawu mavɔ mavɔ ka yewo ya le o yesu kristoa ye nye mawu mavɔ mavɔ ye nenye be enye tɔ nenema la nɔvinyɛ ke enya be nanya be ekpɔ ametakpɔkpɔ geɖe ŋɖeke magado ŋkle na o gbeɖe o ŋɖeke magado ŋkle na o gbeɖe o elabe èle Mawu Ŋusẽkatãtɔ ma ƒe kpɔkplɔ te. Ye ya madzesimadzesi la, ye na be ame geɖewo tsaka agbe le wo ɖokuiwo me. Ye wole ɖokuiwo yɔ be menye menye menye tsɔtsidela, meya tsɔtsi, mexɔ Yesu dzi se. Be nya be Yesu ke dzi able gbɔgblɔ be ye xɔse ɖe kaƒe ale ɖokui yɔ be eyɔ be Kristo tɔ ɖe. Ɖe exɔe dzi se be Yesu ye nye Kristo ke nye Mawua? Ne exɔe se nenema la, ke ewɔ dzi tso Mawu me. Eya ta wogblɔ be ame sia ame si xɔe se bena Yesu ye nye Kristo la, Mawu me wɔ dzi tso. Aha ne egbe xɔe se be Yesue nye Kristo la, ke nènya be Mawu me wotsi ŋutsu eya nye Mawu ƒe vi. Ya nye Mawu ƒe vi la, woayɔ be Kristotɔ. Ne anye Mawu ƒe vi la, woayɔ be Kristotɔ. Eye mɔnukpɔkpɔ alo gomekpɔkpɔ geɖe le asɔ asiwo le eya ma me. Elabe versiwo alo kpukpuwo le zã kpukpui blave sɔm alo ŋɔŋlɔ blave nuya agbalẽ blave ye mi ka me mi kpɔ be leke mawu ƒe nyenye yesu kristo ƒe mawu nyenye wole gbogbo miaga yi dzi geɖe tsɔ wu ya nɔvinye edze be ne enye leke la na ya be ɖa mawu enye wò takpɔla eya ta ye gamama la gbɔ wa gbɔ nɔ be na Mawɔ wò nànye akɔbli sesẽ na dukɔ sia, woawɔ avu kpli wò, gake womate ŋu ate ɖe nuwò o. Woawɔ avu kpli wò, gake womakpe dziwò o, elabena meli kpli wò, be maxɔ na wò, eye maɖe wò Aƒetɔ ke nye Mawu ŋusẽkatãtɔ ye gblɔe. Aʋakɔ ƒe Aƒetɔ ye gblɔe. Ese ma? Elabe meli kpli wò be maxɔ na wò, eye maɖe wò, Aƒetɔ ye gblɔe. Maɖe wò tso ame vɔ̃ɖi si me, eye maxɔ wò le ŋutasẽla si me. Aƒetɔ mavɔmavɔ kee woyɔ be, Enyee nye. Menya ame si menye. Ŋkɔ ma wole ayɔ ni tegbee. Je suis. Je suis. I am who I am. I am. Jesus Christ ye nye Mawu. Nɔvinye se gɔme nenema. Ne se gɔme nenema. Na be Mawu nye anyam amat eh, Mawu nye taɔkpɔla. Mawu nye takpɔla, vɔ ne mèse gɔme yewo dzi o, abe ale si ke Biblia gblɔ be ame sia ame si xɔe se bena Yesu ye nye Kristo la, Mawu me wodzi tso. Wodzi tso Mawu ma. Ne exɔe be Yesu nye Kristo wa, ye nye Mawu la, ke Mawu me wodzi tso. Ne menye menye menye Mawu me wodzi tso ɖe, kalatɔ nye Mawu via. Ke ne anya be Kristo ye nye Yesu eye wodzi tso Mawu me la, ke enye Mawu vi. Egɔme be Mawu ake ye nye Kristo alo Yesu Kristo nye Mawu. Na se gɔmenɔnɔ la, ke dzagbã be nàwɔ ɖe edzi ne nàkpɔ nukunu ke adzɔ le agbewo me la. Yesu neyra wò. Míaƒe xɔse ƒe nyateƒenya ʋaʋla la ƒe ɖeɖefia. Míaƒe xɔse ƒe nyateƒenya wo ɖeɖe fia. Nɔvinyewo, megado gbe na mi keŋ le egbe ƒe ŋkekenyui sia hã me, le esi ke Aƒetɔ gave nye kple wo nu leke be míegakpɔ agbe si ke nye domenyinu na mí amegbetɔwo katã la, Le egbe ƒe ŋkekenyui sia hã me, Mawu le ŋku ɖom nu ɖewo dzi na mí eye wòle be míatsɔe de dɔwɔme kaba. Elabe Mawu me la, viviti ɖeke megale eme o, enuwo katã me kɔ eye ye me nye kekeli ɖeɖe. Eya ta wòhiã be gɔmesese kple Nunya nesu mia si ku ɖe Mawu ƒe nya ŋu. Abe aleke Biblia gblɔ be egae nye Mawu sosroɖa ƒe nya xaxlã la, ga ye nye Mawu sosroɖa ƒe enya xaxlã la. Ne míexlẽ nu le eh, Timote ƒe agbalẽ gbãtɔ etametɔkpukpui wuiadea me la, medi be míaxlẽe le English me, emegbe maxlẽe le French me, míaxlẽe le ʋegbe me be miase nuawo gɔme le afi ma nyuie, ne miate ŋu nya nu si ke tutu Mawu le gbɔgblɔm na mí hele eɖokui ɖem fia mí be ɖe Ye ɖeka koe nye Mawu, Mawu meve ɖeke meli o. Ye ɖeka koe nye Mawu, bubu aɖeke megali dee nu o. Eye mi maɖe susu be ɖe tsã le afi ɖe, ele dzi ɖa alo ele afi ɖe ɖa, eye ɖe tsã va mía gbɔ eye ɖe tsã gale afi ɖe o. Nɔviwo, míase ʋeʋlea le Biblia me. Biblia ke nye míaƒe apipi alo míaƒe nunya ƒe gɔmeɖeɖe. Míaʋlee ye mabia sista be neʋlee na mí. Aleluya. First Timothy

Míegakpɔe ɖe ʋeʋlea. Biblia le gbɔgblɔ na mí alo enya si ke le gbɔgblɔ na mí fiye bena, With that question, this is the great mystery of our faith. God was revealed in a human body.

Mawu ɖe eɖokui fia le ŋutilã me abe vi ene, eya ta wodzii ɖo le anyigba dzi ye woyɔe be Yesu. Vɔ Mawu ye wònye. Enya ma ke míahe le French me. Ele gbɔgblɔm na mí bena, First, eh, Premier Timothée chapitre 3 verset 16. Et sans contredit.

Nusi ke gblɔ Biblia le na mí le fia koe nye bena míaƒe xɔse ƒe nyateƒenya si kle si gbe be ehlɔ̃ ɖo mí ene la game su bena míase egɔme. Elabe míle nya ya gblɔm gake ame aɖewo gakpɔtɔ gba le nɔnɔme ma ko me be be yewomatrɔ ɖe Mawu gbagbeawo ŋu o. Miɖo la nye eye adze sii bena egã gã enye mawusɔsrɔ̃ la ƒe nyaxaxla la eye Miɖo la dzesi kɔte bena Mawu la ye nye Mawu ke va mía gbɔ, ke nye Yesu Kristo, va ɖe eɖokui fia mí le ŋutilã me, ableke ʋeʋlea gblɔe le eŋegbe me ene, bena, Eye edze ƒã bena egae nye Mawu sɔsrɔ̃ la ƒe nya ɣaɣla, Mawu ɖe eɖokui fia le ŋutilã me. Mawu tɔe ɖe eɖokui fia le ŋutilã me. Meɖe ku Mawu tɔe ɖe eɖokui fia le ŋutilã me. Yohanes ƒe agbalẽ etagbankpukpuiwo ene hã gblɔ na mi nenema. Mawu tɔe ɖe eɖokui fia le ŋutilã me. Xlẽ Yohanes ƒe agbalẽ etagbankpukpuiwo ene. Maxlẽ na se ke. Aleluya. Eye edze ƒã bena Gae nye mawusɔsrɔ̃la ƒe nyaxaxlã la, Mawu ɖe eɖokui fia le ŋutilã me. Wotso afia nɛ le gbɔgbɔ me. Eɖe eɖokui fia mawudɔlawo. Woɖe gbeƒãe le trɔ̃subɔlawo dome. Woxɔ edzi se le xexeame godoo. Woxɔe yi ɖe dzi le ŋutikɔkɔe me. Megaxɔe ɖe dzi o, ye ŋutɔ gatɔe ɖe eƒe nɔƒe. Ke wɔ dɔ si ke wòawɔ ɖe mía ta vɔ etrɔ yi va yi nɔ eƒe fiazikpui la dzi. Gama etso va. Mawu gblẽ eƒe fiazikpuia ɖi eye ɖe míawo ƒe nu vɔ̃ ke me mídze ta, ɖe míaƒe vɔ̃ɖinyenye ke me míle ta, ye wòva va va va wɔ eɖokui abe vi ene. Nɔvinye, èɖo ɖe ase gɔme ne enye be yeanye Kristotɔa? Ke se nya ya gɔme ne nàtrɔ ɖe Kristo ŋu egbe. Elabe ame ɖeke meyɔ eɖokui be Yehowa tɔ kpɔ gbeɖe o. Kristotɔ ko amesiame wɔe menye Kristotɔ o. Vocal ƒe nukata le gɔme be Yehowa? Yehowae nye Mawu o. Ame ɖe agblɔ be, Ee, nene woyɔnae wa. Oo! Nye ame gbe elabe Biblia gblɔe gbe nam be menye nenemae o. Ɖe ne míaʋe gbetɔ mí tso Yehowa tso o, míɖo adzudzɔ nu ma. Ne ame ɖe gblɔ Yehowa yɔ la, ele trɔsubɔ ye. Ele trɔsubɔ ye. Yesue nye Mawu eye woyɔe be Mawu mavɔmavɔ. Alo megblɔe na Mose le egbea dzi oa? Be yee nye ame si yenye. Ŋkɔ ma yɔ la yɔnae Mavɔmavɔ, Mawu mavɔmavɔ yɔnɛ. Nɔvinye, eya ta se gɔme. Mawusɔsrɔ̃ɖoa ƒe nya ʋaʋã la enye si bena Mawu ŋutɔ ye ɖe eɖokui fia le ŋutilã me abe Vi ene, ye wòva mía gbɔ. Yesu Kristo ye nye Mawu vavã la ɖeka ma si dze be nàsubɔ tso gbe dzi ne nàyɔ eya ƒe ŋkɔ be Aƒetɔ mavɔ alo Mawu Ŋusẽkatãtɔ. Mègayɔ Yehowa ke o. Ese enyea? Yohanes ƒe agbalẽ gblɔ be leke o. Yohanes ƒe agbalẽ ta eta gbã kpukpuiwoe ne. Eye nya la trɔ zu ŋutilã eye wònɔ anyi le mía dome. Enya Mawu ƒe nyawo le eƒe gɔme dzia nya lae ɖi. Eye nya lae trɔ zi ŋutilã. Eƒe nya me wowɔ nuwo katã to. Eye nya la trɔ zi ŋutilã va mía dome eye míekpɔe. Eƒe ŋutikɔkɔe abe tenuvi si wòdzi wodzi tso fofoa gbɔ ene, ele si gbɔ wodzi tso fofoa gbɔ ene. E, ma, ma, Mawu ɖe le dziƒo ado fu Maria le ge eye Maria va dzi via le anyigbadzia. Mawu ŋutɔe ɖi va le gbɔgbɔ me. eye woyɔe be tenuvi be Mawu ƒe tenuvi eye wòɖe eƒe ti kɔkɔe fia mi eye ame nuveve kple nyateƒe yɔe fuu aleluya eya ta nɔvinye eɖo la se gbeya biblia si nye mɔwo ƒe nya teƒe nyawo nyateƒe nya la gblɔ na mí le Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia me tatɔ kpukpui wuiade yi ɖe wuienyi me be ɖe ke gbe si gbe woatrɔ le woƒe dzi me kple woƒe mɔ vɔ̃wo dzi eye woaxɔ Kristo abe Aƒetɔ si nye Mawu ene la, ekema nu si tsyɔ mo na wo ta wole viviti me la ɖena ɖa. Enumake, ne miexɔ Kristo dzi se abe Mawue wònye ene la, enu ke tsɔ nu me tsɔ mo na mi abe viviti me mile ene la, woaɖee ɖi ɖa le miaƒe emowo dzi. Elabe Aƒetɔ lae nye, ye ŋutɔe nye Gbɔgbɔ la, ke afi si Aƒetɔ ƒe Gbɔgbɔ le ko la, A, evovo vava le afi ma. Eya amea yɔ be ablɔɖi hã nɔna afi ma. Ke mi ame siwo katã xɔ Yesu Kristo abe Aƒetɔ Mawu ene, eye mieɖo dzi ɖe eya ɖeɖe ko ŋu la, nutsyɔnu aɖeke mele miaƒe mowo o. Eya ta mile, mile abe ahuhɔ̃e si ɖea Aƒetɔ la ƒe keklẽ kple ŋutikɔkɔe fiana la ene. Eye zi ale si Kristo ƒe gbɔgbɔ la le dɔ wɔm le mía me la, etrɔa mi be miaɖi Kristo le eƒe ŋutikɔkɔe ma me hã. Nɔvinye, ɖi Kristo le eƒe ŋutikɔkɔe ma me. Trɔ ɖe Mawu vavã la ŋu. Mawu ya gbɔgbɔ ye ye ɖi va mía gbɔ, ye gatrɔ yi ɖe dziƒo le Fiaɖuƒea le gbalẽ ƒe zikpui dzi kpoo hele nya xɔ le akɔ na mí. Edi be yeakpɔ o nanyae be yee nye Yesu ke va gbɔ o. Yee nye Kristoa. Eyi ta ya ame sia ame ke trɔ dzi me woyɔa be Kristotɔ, womeyɔa be Yehowatɔ o. Nɔvinye, woyɔa wò be Yehowatɔ kpɔa? Kristotɔ le yɔyɔ na wò la, nu ke le dzɔdzɔ le xexea me gbe ɖe? Ne míegale legbawo subɔ ɖe, Wole able mi kaka mianɔ nu ŋkɔ ɖewo yɔ kee menye Mawu ƒe ŋkɔ ye o. Mitrɔ le miaƒe dzime. Ne wòtɔ ahlẽ eh, leke Mawu ɖe eɖokui fia Mose tutugba eye yɔ ŋkɔ nɛa? Nàhlẽ nuka? Mose ƒe agbalẽ evelia, etametɔ kpukpuiwo ene kple wuiatɔa. Nàkpɔ nya ke wogblɔ le afima ɖa be ŋkɔ ma ko la yɔnii ɖaa tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Mawu ne yra wò be se nya yawo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nɔvi Yesu nyowo, woyra Mawu lolo avɔadziɖula ƒe gbe le anyigba se tso sia me. Mawu nenɔ kple mia katã. Tso true forgiveness mission ne ye eƒe gbese le Yesu nenɔ kpli wò le eƒe nukundɔwɔwɔ me. Ne nàse nya sia gɔme loo, ne nàdzudzɔ ŋkɔ ɖe yɔyɔ ŋkɔ ma menyo menyo Mawu ƒe ŋkɔ yo dzudzɔ yɔyɔ nagba le yɔ la ka le bosam subɔe loo megblɔ nɔ vɔ nya mawo dɔm be magblɔe nɔ ne mese o na si mewɔ ɖe dzi o la ŋutɔ ƒe nyae etsɔ va le be yi medze si o la ŋutɔ ƒe nyae loo labe wogblɔ be gbetakpɔla gblɔe ne gblɔe ne wose la wose na ame ɖe mese o ame ɖe se vɔ eye be mawɔ ɖe dzi o la yitɔ ƒe nyae ya megblɔe vɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen.